Be. Goňşulara-da barmandyr. Barmandyr, hä? Goňşulara barmandyr. Öýde-de ýok. Me. Bula bir hilli bolýar. Hü. Şun gowusy eline jaň edip göräýsene. Almaz. Näme üçin almaz? Sebäbi sülgüne aşhanada, telefon ho iç otagda dur.
Näme?
Aşhana bilen içki otagyň arasy daşrak, uzagrak, sesini eşitmez diýýän telefonyň.
Aý, gurban, oňarýaň-aý sen. Ýaňy özüň edýäň, öýde hiç kim ýok diýýär. Indi sülgünem aşhanadadyr diýýär. Telefonam bärki jaýdadyr diýýär. Jaň etsem hem hiç kim almaz diýýär. Muňa nähili düşünmeli?
Bolşy ýaly düşün. Geçişiň ýaly düşüniber. Ýok, bolşy ýaly düşünmeli bolsa, ony nähili bolýar? Düşündirmeli bolsa, düşündiräýen. Başga näme işim barmy? Ine, üstünden bardym. Menem saňa ýörite düşüneýin diýip, şu ýerde saňa garaşyp otyryn-a, Gurban jan. Men ýaly saňa düşünýän adamy gündiz çyryr gözläbem tapmaýar. Dogrymy aýdýan? Hany, bolşy ýaly düşündiraň, Näme boldy? Düşündirsem?
Hawa.
Meň gözüm bilen seretseň-ä, Şumat tülgün öýde nahar bişirýär. Hawa.
Işden ýadap gelen kişiň gözi bilen seretseňem, öýde hiç kim ýok. Gom-gukluk.
Beý-bä! Aşhanadan tüsse-de çykanok. Beý-bä!
Diýmek, Sen işden surlugyp ýadak gelip, nahara garapsyň. Nahar entek ýetişmändir. Senem gahar edip öýden çykyp gaýdypsyň. Men saňa dogry düşündim gerek? Sen düşündiň, ýöne men hiç zada düşünemok. Seň bilýäňä meň aýalym öý hojalykçy. Wagtynça hiç ýerde işlänok. Bar edýän işem Nahar bişirmek. Ho.
Men-ä işde turnugyp öýe gelýän. Bir zat iýesim gelýär. Gelýänem hiç zat taýyn däl. Onsoň gaharyň gelmezmi? Öwez, näme iş etýä ol?
Uzaklygyny öýdetip edýän işi ýog-a. Bar edýän işem şo nahar. Gelseňem taýyn däl. Gaharyň gelmezmi-ow onsoň? Gaharym bolsa geler.
Entek.
Men boldum. Başga biri bolanda gaharyny başgaça çözerdi bu meseläni. Öýkeläp gaýdanym gowy boldy.
Öýkeläp gaýdanym gowy bolupdyr. Bular ýaly waka köp kişi bilen bolýar. Hatda meň özüm bilenem bolup geçdi. Menem ilki şeýle pikir edýärdim. Öýdäki işsiz. Ýöne öýde oturandyr. Nahar bişirmekden başga näme işi bar diýip pikir edýärdim. Bir gezek obadan şeýle bir habar geldi. Öýdäkiň ejesi ýaranok. Öýdäkim gyssagly oba gitmeli boldy. Çagalarymy maňa taşlap gitdi. Gelmeli wagtyndanam eglenip gijräk geldi. Ine men şonda bar zada dogry düşünendim. Ilki gelen kellä pikirimiň ýalňyşdygyna men şonda düşündim. Hum, ynanaý maňa, men dostlarça aýdýan. Bäh,
nähili pikir-aý ol, bilip bolmazmyka? Sen meň soraglaryma dogry jogap berseň, Bilip bilerdim. Aýdanmy?
Sora.
Irden çürgüň elje näçä turýar?
Bäşlere. Bäşlere.
Hawa.
Sen näçä turýaň? Men ýedilere turýan. Ýedilere. Hawa. Çürgüň elje turandan soň näme bilen meşgullanýaň? Näme bilen meşgullansaň? Hawa. Ertirlik taýynlanýar.
Çagalary turuzýar. Geýindirýä, iýdirýä, içirýä, soňam körpäni çagalar bagyna, uljanam mekdebe alyp gidýä. Haa.
Janyna berekella Sürgün gelnejeň. A sen näme bilen meşgullanýaň? Menmi? Hawa. Men ertirligim edinýän. Ertirligiňi edinýäň. Onsoňam işe gidýän.
Aý tüweleme.
Indi çagalar bagyra çagalary gowşuransoň, mekdebe çagalary gowşuransoň sürgünleniş ýene näme bilen meşgullanýar? Hä, şondan soňmy? Hawa. Ol gelşine bazara sowulýar. Öýe gerekli zatlaryň hemmesini alýar, getirýär, onsoň nahara başlaýar. Şol aralykda wagty boldy, öýüň içini süpürýär, çagalaryň egin-eşiklerini ýuwýar. Onsoň çagalar gelýär welin, bular naharlaýar. Aý, tüweleme.
A sen näme iş bilen meşgullanýaň? Mende hawa. Men sagat dokuzdan bäşe çenli işde bolýan.
Bäşe çenli. Hawa.
Ýer bolýar, işlediň, taň etdiň, geldiň öýe. Gelensoň sen näme bilen meşgullanýaň? Näme bilen meşgullanýar? Agşamlygyň etini ýän, onda telewizoryň öňüne geçýän-de futbol görýän. Ýa bolmasa gowy oňat-oňat filmler görýän.
Garaz medeniýetli dynç alýaň da. Hawa.
Agar zähmetden dynç alýaň. A sülgün gelneje şu wagtlar näme edýär? Huu, sülgün gelnejäň işi ýetik. Çagalaryň mekdepdäki berlen öý işlerine kömek etýär, ugrukdyrýar, soň olary näme etýär? Hä, soňam ýene öýüň içini süpürýär. Onsoň olary ýatyrýar. Çökleri ýazýar-da, ýatyrýar olary. Uklatýar. Soňam özi uklaýar. Umuman, ýene ertirki güne taýýarlyk görýäris. Hawa.
Gurban, sen maňa dogry düşün. Hiç hili iş etmeýär diýen zenanlarymyzyň bizden iki esse köp işleýändigine düşündiňmi? Diňle. Ir säherden giç agşama çenli çagalarynyň aladasy bilen, öýüň aladasy bilen, biziň aladamyz bilen hysyrdap agşama çenli gününi geçirýärler. Dogry gerek? Dogry. A biz näme edýäs? Sagat dokuzda gidip, bäşde-de işden gelýäs. Barýan ýerimiz şo bir iş, edýän işimiz şo bir iş. Oturýan ýerimizem şo bir oturgyç. Üstesine zähmet hakyny hem alýas. Emma zenanlarymyzam öý hojalygy üçin, maşgala üçin, adamsynyň hyzmaty üçin, çagajyklarynyň hyzmaty üçin hemme zady edip gazanýandyram hiç zat. Indi otur-tur-da özüň pikir et. Kim köp işleýär? Kim hormata mynasyp? Bizmi ýa olarmy? Beh.
Bu pikiriň kellämi iň gelmeşindi. Hawa.
Düşündim. Nirä, öýemi? Ýa, ýa, ýa, öýe gitmäýin. Hä. Men oňa şu ýerde garaşaýyn. Ýa, Sen garaş. ikimiz bile garaşsyrguna. Otur, ikimiz bile garaşarys. Şu pikiriň kellede döremegine sen sebäp bolduň dämi? Indi soňuna çenli durmaly borsuň. Kömek etmeli bolarsyň.
Salam.
Gurbany gören närsiňiz? Gurbany?
Hawa.
Oý, gördüm.
Şeýlemi?
Gurban Nirä ýaňy gördüm, gidäýdi öýden. Nirä gitdikä şol?
Neme diýdi-ä?
He. Ha, naharlanjak diýdimi, nämemi? Gidäýdi öýden. Şeýlemi?
Hawa, işden ýadak geldim, surnup geldim, naharlanjak diýdi. Onuň gidäýdi öýden naharlanmaga. Bu goňşy Hä. bir zat soraýyn-la. Sora, sora. Bu näme öýüňizde gazanyň gulagy-da gyzmaýarmy? Ýok, men Gurban naharlanma gitjek diýensoň soraýdym. Wah, goňşy, şu hemme zat meň özümden boldy-da, ýaňja. Näme boldy? Gurban manty gowy görýä. Hawa. Onsoň süýjüjek manty bişirip beräýeýin diýdim. Hawa.
A dükandan çykarylan taýynjagedy alyp bişiripjik beräýdä. Şonda derrewjik bolýaram ol. Hawa, hawa.
Ýok, şu süýjüje bolsun-da diýip, etini elimde gyýypjyk, şu mähir beripjik, söýgi beripjik bişiräýeýin diýdim-de. Wagt gitdi, wagt. Ana onsoň Gurbanam işden geldi-de gaharlanyp çykyp gitdi. Naharyň taýyn näle ekenini edip. Wah, özümden boldy-da. Haý goňşy.
Kösenip ýörsüňiz-aý siz. Bu wagt döwür özerip.
Ýetip ösjek derejesine ýetdi. Tehnologiýa ösdi. Hemme zat ösdi. Howala.
Hemme zat oturan ýerinde bolup dur. Meň diýjek bolýan zadym. Şu wagt gandymyň dükanyna nahar bişiren robotlar gelipdir.
Şeýlemi? Hawa. Özi özi edýärem, kesýärem, bişirip, nahary taýýarlap öňde goýýar. Nagyt puluňa ýa şeýle berýärler. Hatda duraryna hem garaşýarlar. Gözüň ýumdy al birini. Ýok, menem öýdäki az alyp berjek. Näme makar bişirip, eliňi kesersiňmi zat edersiň kösenip ýörsiň. Aýdýan zadyň dagy näme? Näme? Heý naharam bir başga birine ynanyp bomy? Onda-da kime? Demiri.
Muňa serede. Häý sürüm gelje, bärden gaýdýaňyz-a. Şu wagt hemme zat demire ynanylýar. Sud edeýinmi? Öýüň ähli hapa-hupuryny kime ynanýaňyz? Demire. Çagalaryň eşiklerini, öýdäkileriň egin-eşiklerini, ýuwmaly zatlaryň ählisini kime ynanýaňyz? Demire. Işe sizi kim alyp gidip getirýär? Demir. Olam bir demirdir-dä. Düşünýän, düşünýän, ýöne şonda-da goňşy hemme zada demire ynanyp bolmaz. Näme üçin?
Şoň üçin wiý. A Gurbanyň eşiklerini kir maşynla ýuwdurýanam bolsam, çagajyklamyň eşiklerini ap-alapjyk öz eljagazlam bilen ýuwýandyryn, goňşy. Hakyt öz elleň bilen ýuwýaňmy? Hawa. Çagalaň eşiklerini? Wiý, onam bir demire ynanyp bormy, goňşy? Hawa. Nahary! O dagy esas zad-a, goňşy. Naharam bir demiranynt bomy? Ýok, şu öz, öz janym sag-ka. Hiç kime ynanmaýan men nahary. Näme, nahara beýle. Menden başga ýekeje adam aşhana girmeýärem, naharam bişirmeýär. Nahary.
Nahary dagy, wiý, nahary dagy söýgi bilen, mähir bilen bişirmeli-ä.
Aý goňşy, üsülgün bu nahara-da mähir gerekmi? Wiý, şo gerek-dä.
O bolmasa naharda tagam bolarmy goňşy, aýdýan zadyň. Men haýran galýan-da. Näme üçin durmuşyň ýeňil tarapy baka aýallar durmuşyň näme üçin kyn tarapyny saýlap alýarlar? Men şuňa oturyp durup haýran galýan, aklyň ýetsin akyl zatlara. Düşünmersiňem goňşy, düşünmersiň. Näme üçin? A sebäbi biz zenanlar, siz bolsa erkekler. Sebäbi zenanlar.
Ähli zadyň iň gowusyny saýlajak bolýar. Iň gowusyny etjek bolýar. Gowusyny saýlajak bolubam siz kyn tarapa ýapyşýaňyz-a. Siz düşünmeýäňiz.
Ýok, siz düşüneňzok.
Ine, düşünýän bolsaňyz, bilýäňmi düşünämi? Hawa, bilýän, bilýän. Ýok, bu siziň pikir edýän zadyňyz däl. Onda näme? Bu demirasbediň ýüregi.
Ýüregi. Düwmesini bassaň, aşpez ylgap gelip, Hyzmat! diýip durýar. Şo demir aşpezmi?
Demir aşpeziň özi gelýär.
Islän zadyňy, islän nahary hem getirip, nirä äkitmeli hem bolsa getirip öňüňde goýýar. Ine. Bişiripjik berýärmi?
Bişiripjik berýär.
Düwmesine basaýmalymy?
Basaýmaly.
Arkaýyn. Be. Ýok, ynanmasaň. Keresin zat eken, dogrudanam.
Synanyşyp göräý.
Aý ýok ýöne goňşy maňa gerekýä şu zat. Näme üçin?
Ýo dogry jamy aýdýan maňa gerekýä. Maşgalaňyz üçin alyp gaýdan bolsaňyz özüňize nesip etsin goňşy ýöne maňa gerekýän. Wiý. Heý bir adamyň göwnüni tapmajak bolsam mendenem bir hakyky zenan bomy? Mendenem bir hakyky maşgala bomy goňşy aýdýanyňyz näme? Men ýaňja düşündiripjik aýtdym-a. Oý nahar diýilýän zat Ol aşanyň oduny ýakypjyk bişireniň bolmaýar ol ýeterlik däl. Oňa söýgi, mähir-muhabbet gerek. Diňe şonda nahar tagamlyja süýjüje bolýandyr diýip düşündirdim-ä goňşy.
Beýbä, mundan gelip çykdy-ow. Hawa.
Goňşy, şu göwnüm üçin eliňizi alyp bir barlap göräýiň şunam. Waý, şu goňşy, şu halamaýan zadym, halamajak zadymy hödürleýäňizdä goňşy. Ýo bir sizem bir synanyşyp göräýiňdä. Bolýa bolýa şu ýöne edelenip durjak bolsaňyz. Men haýyş edýän.
Haýyş edip durjak bolsaňyz. Göwnüňiz galmasyn. Baş üstüne. Hany barlap göräýer. Nähilek zat gaby. He duruň howlukmaň howlukmaň gyssanmaň. Hä näme? Ýo beýle zatlary aýdym sazsyz bir hili bora. Şoň üçin häzir men Ahmedi çagyraýyn soň düwmäni arkaýyn basaýyn.

Öý diýjek demir aşpez. Düş öňüme! Men öňe düşmeli. Gitdik.